आम मजरल रहे अतेक लेकिन सपरले ने आ जो सपरले सब रात लोगे तोड़ के लेके भाग जाइए ले या तक क्या होची आ आमे वगैरह ले आल छिए या तक क्या होची बाबू हो बाबू हाँ रे बुआ कतऽ छलौ हम तऽ तोरा मने गाम पर खोजत खोजत परेशान छियै कथी भेलो बाबू की कहब कनिया तऽ तू हमरा करि देलह लेकिन तते पढ़ल करि देलह ने ओकर भाषे ने हम किछो बुझै छियै कखनो नेपाली कखनो अंग्रेजी कखनो इंग्लिश की कहै छ नहि कहै छ बड़ा टेंशन मे छियै हाँ बियाह से पहले तू भाषा बुझली तब ने बियाह केली अखन तू भाषे ने बुझै छी आ बियाह से पहले भाषा बुझै छली तोरा कहलियो बौआ रे तू चियौठा छाप तो एने कनिया कर तो कहलियो ओकरे से करबे ओकरे से हम तो तोरा कहलिए मिलानी में कर दिह न हमरे रैंक का कर दिया ना उ कते एजुकेटेड कर दिला ना इंग्लिश नेपाली की कहे छै बड़ा टेंशन में छी हम तो हम की करबो ओहि विषय में राखबी तोही ना लै बाबू ठीके छै आब तऽ करि देलऽ तऽ आब तऽ कोन दो- नहि बदलैवला चीज तऽ नहि छै से बदलि लेबै जे जेना छै हम तऽ कहलियै ई जे कने पढ़ल लिखल शिक्षित करि देबह से ऑफिसमे काम करतै ठीके छै आब जे करि देलह से करि देलह लए ने आब तऽ जाइ छियै बहुत काम कहै छै करै लए खैन ई कहै छै आनि देलक खैन ओ कहै छै आनि देलक

फेयर लवली फेस वॉश लिया ठीक छै हम आनि देब साँझमे अखनी तऽ लए के एबे नहि केलियै तऽ साथमे की रह याद रहत अहाँके हम्म, देखियौ ने हमरा थाहे नहि रहै छै बुझलियै पेपरमे हमरा लिख देब तब हम जाकऽ दोकानमे लए लेबै हेतै ने हेतै लिख देबै अहाँ पेपरमे आ नहि जे लए के एलियै ने तब बुझियै ठीके छै लिअ अहाँ पेपरमे लिख के देब तब हम नेने अयबै हे भगवान हमर तऽ कपार जरि गेल छलै जे एहन मरद भेटलै हमरा जब पेपर में लिख के दिया पड़ते सामानो लाबे के लागी हे भगवान कहै छलियै हम बाबूके कते पढ़ल करि देलकै ने किछो नहि बुझै छी हम कहैत रहियै बाबूके बाबू गो कथी भेला रे देखी ताई तू केहन कनिया कते पढ़ल लिखल कर देली इसे हम कह किछ नहीं ए, आइ कहै छी कहली नहि करि देलक आ तू कहली ओकरे से करबै आइ तू कहै छी हमरा तऽ नहि करि देलक तब अब तोरा पढ़बै छौ पढ़ी जे जे पढ़बै छौ से पढ़ ले बाबू हमरा कपार में तो आप सज गए आप तो उठवा तो हमरे पर से भारी लगते या हलूक लगते कौना का तो काम चलवा पड़ते आ, ले कपार ता के बौका पड़ तो तोरे उठबा पड़ तो तोरे जहिना बाप छै तहिना बेटा छै अब ले मुँह लगल उठै छौ ले बा आब की करबी जे कपार में सेट गेलो ना जहिना बाप छै तहिना बेटा छै देखली मुंह लगल उठे छौ अरे बाबूजी के की कहे छै हमरा त हाथ जे कहे छै से कहबे करे छै बाबूजी से मुंह लगे छै ले बाबू तू जो हमरा के अपन दुन गड़ा फरियावे छै ले बाबूजी त चल गेले हम जे कहे छी से आप सुनू हमरा तऽ जे कहिते छै से तऽ हम करबे करब ने आब बियाह होयवला भेलै तऽ बियाह भए गेलै आब कोनो ई सम्बन्ध नाता तऽ तोड़ैवला तऽ नहि छै चलू हमरा भूख लागल छै खाय लए दए चल